बाप रे बाप रे झोड़ा जे लागल छै बुझाइ छै जेना वही बाते हमरा प्राण छूट जाइत लोटा तऽ छूट गेलै घरे की करू कुछ नहि पुरै हाँ, जोगाड़ तऽ भेटलै आ बाप रे बाप सीताराम अहीमे भऽ जेतै आँय? मुदा पानी कहाँ से लेबै कोनो बात नहि रे इंतजार करै छी रे केकरो बाट जोहै छी कोनो आदमीके ओकरेसँ पानी भरा लेबै छी ताराम जाइ छी आनन्द ही आनन्द बाप रे बा सीताराम पादके आनन्द कहाँ कोही अबै छै आह, कनिया कनिया ए, रुका रुका रुका हाँ पंडित जी कहलौं है कनिया कहलौं है कनी पानी लेना आओ ना पानी पानी प्यास लागल हवा पंडित जी जे बोतल लऽ कऽ खार छियै प्यास ने प्यास ने मैदान लागल छै मैदान मैदान लागल ये पंडित जी तहा खुद पानी भर के जाओ ना झड़ा पर खाला करे के लागी छी छी छी छी, हे भगवान प्रभु हे कन्या रे रे हो अपने से जे पानी भरा जेबे खत्ता में बेंग रहे छे सांप रहे छे हैं, कुछो खोचड़ा गेलै तब डर लगै छे बाप रे बाप अहाँ बूढ़ पुरान भऽ गेलियै तऽ बेंग का साँप का डर लागैए आ हम जे जर जवान छी आ कहूँ जे हमरा साँप डैस लेतै तऽ हमरा धिया पुता के अहीं प्रतिपालन कऽ देबै बात बुझे ना कनिया हैं? अरे हमारा धोती में भऽ जाए थे टाइम नहीं लगाब ला बोतला ला कराब धरा ना धरा ना की भेलै कनिया माफ करू पंडित जी हमरा से नहि होत अहाँ कोन सरल पचल सामान सब खेने छियै दर्द। जेहन बिखे पा दै छियै रे दही चूड़ा खेलहुँ हँ ऊपर से अचार चले अचार एना करे कनिया पानी ले रहा रे हम पूछबै छियै नहि तोरा सबके घर में नहि तऽ बुझिया पूजा कराबऽ नहि एबऽ ए तोरी भला आखी

कोन काम पहिने करब कोन काम पछाड़ी करब जे नीक रहते कथी करे है नहीं करे है हमरा पर टुकुर टुकुर ताकै छी कथी जाउ न बर्तन मैज के आनु गना कथी कह लगा फैन से बजा था कहले बर्तन मैज के आन लाबा गना तब न भंसा बना के देबे त खैतै दिमाग में सटिया गेल छ आई उम्र में जाओ बर्तन में जा ए तो दियो छ ससुर छियै ससुर एगो बात कहू तऽ बाबूजी घर के जते काम काज है ओते तऽ हम करते छी जते सकै छी हम ओते करते छी तऽ एगो बर्तन नहीं माज सकै छी अहाँ हे पागल औरत नहीं टन दिमाग नहीं छ जब बुझे छ हम खेती पाती वाला काम करते छी तो एना करे ना बर्तन केला मजेबा आबे ना कर कपड़ा से साया साड़ी ब्लाउज लाबा खींच दे छिया कहिया ई काम से आहा हा हा एगो बर्तन त मजे न सके कान हमर साया सार छी देते ई एना करू अहाँ त कोरिया छिबे छी त हम घर में कला काम काज करू हम अपन कोरिया बन के रहब घर में तोहर हम दियादनी छिया जे हमरा संगे अरार करे छ तोहर सेवा कर बर्तन भरा मजब तै से नहीं जब हम होटल में प्लेट में जरा निक ढंग से खाएब

हम एहन काम नहीं करब जी जा जा तू हमर कहल ने कहल त हम तोरा केना के बना के खियाबा हम छोड़ दे छु ओहने या चल ना कैस के गोर में कथी जत्ता बना गेल हौ वन्ना के सिखा देलिए के घरे रह हम आई जाय छी साँझ तक ल चलि आयब तार नंगरी धैने जेतै आ नंगरी धके एतै तू जइबी नानी गाम त कथी हम नहीं जबै बाघ घोट देतो तोरा घर में रह के बुझले कि नहीं चल बाप रे बाप। कनिया यो कनिया जजमानी एते आब आब न त कथी भेल पंडित जी कैला हल्ला कैलिए हमरा कहले कत जाइ छ दुनू मतारे बेटी एनी जोड़िया के कतऽ जेबै नैहरा जाइ छियै बहुत नीक बहुत नीक नैहर जा रहल छ लेकिन जाइते जाइते एगो पुण्य काम करैत जा जा एहिमे पानि भरि कऽ लेने आबऽ ए हमरा ओतऽ गाड़ी छूटि जाता एहिमे पानि भरि कऽ आनि दै छियै ई तऽ जाइतो कालमे हमर जतरा बिगाड़ि दै हवा धैर तड़ी भला रे बहुत जोर से मैदान लागल छै कनिया तऽ वहाँ तऽ कल है लगेमे जाओ ना ओहिमे भर लेब हम जाए छी हमरा गाड़ी छूट जाए ए हमरा कॉल चलाबऽ में कनी दिक्कत होई छै कॉल चलबऽ में दिक्कत होई है या तो खाता है लगे में जाओ ना में भर लेब दे तड़ी के ए कनिया रे खतरा के पानी में होके छी मोके छी ए खत्ता के पानी हिनका महकै है या हमरा सबके गमकै है हमरा नहीं महकै है ई कोन आदत धैले छथिन आइ राहियो बटोहियो चलतै तऽ एकर आदत नहि छुटै जकरो नहि तकरो कहत हमरा पानि भरि कऽ आनि दू पानि भरि कऽ आनि दू अच्छा ठीक छै यदि हमरा पानी नहीं लाइब दो ने जजमानी तो आई के बाद तोरा घरे पूजा बंद हम पूजा वाला के नहीं एबो तोरा घरे हाँ इहे बात कहि कहि के तऽ मजबूर कऽ दै छथिन हमरा सबके तू पूजा नहीं कर देती कानो लबथी नहीं बोतल गे बउआ ले ओहिमे से पानी आनि दही ओ- ओ- ओहिमे से नै कल्प से कल्प से लेना अब बौआ जो जो कले पसे आनि दही हँ कनिया गेदैया गेदैया कथी खै नहीं बुढ़वा कते पऽ दही गेदैया उम्म। आदमी सबके अपना मनमे कनिको लाज बीज नहि लागे हे केना के हमर सबटा घास काटि लेलकै घसमानी सब एको मुट्ठी नहि रह देलकै हमरा भैंसी का लागे आ ऊपर से पंडित जी हमर दिमाग खराब क के द ये देलकै बिजली दीदी आई ये कैला होते भन भन आई छी कथी भेल अहाँ के कथी कहियो कनिया ओ पंडित जी ना हमर मूड खराब क के ध देलकै ग उ कथी केलक अहाँ के से कथी होते कनिया तभी चौरी जाइ छलियै घास भूसा देखऽ के लागी लोग काटलकै कि लऽ गेलै काटि कऽ आ ओहे बीच में पंडित जी हमरा टकरा गेलै

सबक सिखाबऽ कहे ई बात तू कान में धला सही बात कहै छी दीदी कोनो ने कोनो प्लान ई बनबऽ पड़तै हो तऽ कनी अभी जा हम सोच के तोरा कहबऽ ठीक है दीदी तुलू जाओ मन तऽ पीठ से हमरा रंज भऽ जाइए की करू आ नहि करू कखनो काल मन होइए कि एकटा वृद्धा आश्रममे चलि जैती कतहु तऽ निचैनसँ जिनगी जीती लेकिन की करू हम मायाके जालमे फँसि गेल छी हम बुझै छी ई बात बेटा हमर खून पसीना एक कमाइ है छोड़ि दे दियौ तऽ ई मौगी की करतै ढौआ कौड़ीके धन लुटा देतै कि की करतै मायाके जालमे हम फँसि गेल छी कथी करू सीताराम हे भगवान प्रभु सब अपना अपना खेत में बिया छीट लेलकै बुन लेलकै मुदा हमर खेत ओहने छै हमरो बिया खसाबऽ के छै ट्रैक्टर ट्रैक्टर से जे बिया खसबै भाई तऽ पाइ बेसी लगतै एना करै छी कोनो ने कोनो जजमान के पकड़ कऽ आ कोदारि से हम बिया छिटवा लेबै रे हम कहबै आ मानतै ने बात देखै छी केकरो कहाँ आके एकरो देखै छी बाबा बाबा अबै छै अबै छै प्रणाम पंडित जी खुश रहू खुश रहू कतऽ गेल छलहुँ हैं यानी जजमान कत जाए पंडित जी एहि उमेर में घरे परिवार के टेंशन में हम उलझल रहे छी गेल छली खेत दिसन देखै छियै सब गोटे के बिया बाल गिरा लेने वएह चीज के पट्टेवा भऽ रहल अछि हमरा तिरतिरी भराक रे अहीं के नहीं हमरो बाकी छै जजमान एना करू कथी कहू ने कहलहुँ हँ कि हमर एकटा काज कऽ दिअ की कोन काज कहू ने ई कोदारी पकड़ू आ वाह छै खेत वाह वाह कनि तामि दियौ कनि तामि दियौ बिया बालि खसाबऽके लेल आर टोरी के आई पंडित जी के फेरा ने हमहूँ धरा गेलियै जजमा की भेलै की भेलै नहि नहि नहि नहि कुछो पंडित जी नहि कुछो बोलैया कोदारी आ जाओ ने खेत तामि दियौ कहलियै पंडित जी ट्रैक्टर लऽ कऽ जुड़बा ने लिअ देर तोरी भला आके रे ट्रैक्टर से की गिरे जब अहाँ सन सन हटा खटा छै एक्सपीरियंस छी अहाँ जाओ आ हमरा बुझाइ है कि बीस पच्चीस मिनट में सब तैयार भऽ जेतै यो पंडित जी हमरा तबियत खराब है हमरा से कोदार पारल नहीं है अरे तरीके एह भी तबियत खराब रे हमरा जे तबियत खराब होइ छै तऽ हम केना पूजावला आबै छी अहाँ सबके घरे एँ? हमर काम यदि नहि करबै नहि तऽ अहाँ सबके पूजा ओहने रहत कोनो पंडीजी नहि आयत पूजाबऽके लेल हे हमरा मजबूर कऽ के अहाँ गलत कर रहल छी एँ? गलत अरे अहाँ सब जे गलत करै छी जजमान तऽ मंत्र पढ़ि कऽ हम सोझरिया दै छी एँ? ताहि दुआरे कहलहुँ जल्दी जल्दी काम पर जाओ बेसी बात नहि करू अभी बात बजै छी पंडित जी तऽ हमरा मजबूर कऽ देली अहाँ ठीक है जे सकब से करब हमरा उमेर नहि रहि गेलै कोदारि पारक के अच्छा ठीक छै ठीक छै बुझलियै कि नहि अहाँ कोदारि पाड़ू जजमान हम ओही ठंडामे बैठे छी हँ मुर्गा तऽ फंस गया है काम तऽ पूरा करबे करते पंडित जी के हम तऽ कहै छियै हे भगवान ई जे मरत तऽ मरतसँ पहिले पिलुआ फरा दिह कह तऽ ई बूढ़ अवस्थामे हमरा कोदारि पका जकरा देख जकरा नहि कोनो ने कोनो काम ई कटू ने ई कटू ने जेना अपना हाथमे कोढ़ी फूटि गेलै कि कथी अटक देखै छी लोकके नीक भावना विचार जे बाते छोड़ि दियौ मुदा ई पंडीजीके हरदम मनमे पापे रही हरदम खाली कहतै अहाँके पूजे छोड़ि देब पूजे छोड़ि देब दोसर तो पंडीजीसँ नहि पूजबऽ देब कहतै केहन मट्टी गट्टी है पंडीजीके

हाँ चंपा अहाँ खंडी पकड़ू आ हम बेल चलै छी दीदी चल चल चल चल चल चलो जल्दी पंडित तो की याद करते जे हम केकरा से पंगा लेलिए एके बेर माय सबक सीख लेते या अरे जल्दी कनिया सुन सुन सुन एगो बात कहै छ हाँ दीदी कहू ना पंडित जी जे जना हमरा सबके परेशान करे है तेना तोरो करे छ हाँ ये दीदी करे है कि वही दिना हम नहिरा जात रही हाँ। तो हमरा उ नहिरा नहीं जाए देलक गाड़ी छोड़वा देलक झरा फिरला बोतल में पानी भरैलक हमर बेटी ओकरा पानी भर के देलकै ई सब कते दिन बर्दाश्त करब ओकरा से छुटकारा पाबऽ चाहे छ कि नहीं चाहे छ से कह त हाँ पाबा चाहे छी कि ओहि के लागी कथी करऽ पड़ती दीदी चल आबऽ कान कहै छिय अच्छा चलू दीदी चलू चलो चलो जजमान तो पूरा टाइम दिलिए ना पूरा टाइम दिलिए कि यहाँ पंडित जी हमरा जान मार दिली कोनो बात नहीं कोनो बात नहीं अहाँ जे हमर काम कैलहुँ हँ तो हमहूँ अहाँके काम कर देब अहाँ जे मरबै तो अधे पाइमे हम पूजा देब इएह मनबै छी पंडित जी जे बुढ़बा मरि जाए हमरा सपना है जे बेटा के धिया पुता हो तब पोता पोती देख के मरल अहाँ अखने हमरा मारा चाहे छे कोदार कहाँ छै कोदार कोदार हमर है से हम कोदार लो आ तोरी के कोदार अहाँ के हाथ हम धरल है खेते में आ कोनो बात नहीं बोलो लेबी जजमान पिता गेल छै आ चलो चलो चलो चलो आइ जे खजाना जे भेट जेतै तऽ जिनगी भरि बैस कऽ आरामसँ खेबै सीताराम हे भगवान जजमान यौ ई महिला सबके कोन भूत सवार भऽ गेलै एते रौदमे ई खेतके केला खोदै छै हमरा की मालूम है हम तो अहीं जरे छी जाके पूछिए ना दिमाग चटने रही हम आ चलू ने चलू ने पूछै छी बाप रे बाप भूत सवार भऽ गेल छै कनिया बतौरी के कनिया हे हटू ना जाऊ ना डिस्टर्ब करे ला आबै छियै एना किया खेत के खोदै छ की भेल कनिया रे तोरी भला के अपना घर में कहै छी काम करे त बाप रे बा नागिन जकाँ नचैत रहैया आइ खेत में बाप बाप कहै छै कैला कैला हे बुढ़बा कह दै छी अभी तक डिस्टर्ब नहीं कर बुझली ने चल जाओ ना घर अभी तक दिमाग खराब करत रहो है नहीं देखे छी काम कर छे

रे हम हूँ पंडित जी छी पंडित जी हम तो उगलाइए लेबै जजमानी हे भगवान कथी कहै छी पंडित जी कहू ना जजमानी जजमानी आ जजमान जजमान करै छी अरे कहाँ न पनिया कि कोन बात छै एहन राज के कथी अहाँ हमर मदद कऽ देबै से हम अहाँके कहब अरे मदद के बात होतै तऽ किया नहि करबै किया नहि करबै कह कनिया ठीक है पंडित जी अहाँ हमर मदद करबै तऽ हम अहाँके कहै छी दोसर केओ रहैतियै ने तऽ एते बड़का राजके बात हम नहि कहैतियै लेकिन अहाँ तऽ एहि टोल समाजके लागि नीके सोचै छियै भलाइए सोचै छियै ने ताहि लागि हम अहाँके कहि दै छी कहाँ ने करिया हमर साउस जे जहिया मरै छलै ने हँ। तहिया हमरा कुछो राजके बात कहऽ बला छलै लेकिन ताले प्राण छूटि गेलै अच्छा तऽ आइ रातिमे हमरा सपना में हमर सास एले आ हमरा कहलकै कनिया अपन वाला खेत में ने तिजोरी में खजाना सब क के राख देना छै गाड़ के खजाना? हाँ खजाना बाप रे बाप त कनिया रे हमरा रहैत में तू सब हते हरान होइ जा तू सब बैठ आ हम खोद दै छी हम आ कहूँ जहाँ बेमानी कऽ लेबै पंडित जी तब आधा आधा आधा हाथ ले राम और राम राम राम जय गंगा जय गंगा ठीक है तब तो हम अहाँ के कर दै छी लुखू बाप रे बेसी नै चाइरे कठा त खेत छै रे एकरा सबके जे खोद देबै त आधा हिस्सा ल लेतै आ हम जे अकेले खोद लेबै त पूरा सफा चौट आ कनिया तू सब बैठा लावा कनिया को दाइ

कहलियै कनिया जे बात हम सुनलियै खेत में से बात सही कि झूठे फूसे के पंडित जी के हैरान कर रहल छ तू सब यो काका अहाँ नहीं जाने छियै ई पंडित जी पूरा टोल के नाक में दम क के रखने है तबाह तबाह क देने है सबके परेशान परेशान क देने है इहे लागी हम सब प्लानिंग के लिए ई जाल बिछेलिए जान बुझ के ओकरा जान बुझ के फसेलिए लेकिन एकटा बात कहै छै कन्या बहुते नीक काम तू के लगा ई पंडित जी के साथ यहने होबे के चाही देख तो हमरा से जुआन है पंडित जी आ हमरा देख एहि अवस्था में खेत टम्बे लगा अपन खेत बड़ चतुर चालाक है उ पंडित जी ओकरा हल्का में नहीं लेब लेकिन ई भूल गेले पंडित जी जी केकरा से मुकाबला करे है केकरा से पंगा लेलके ए बिजली से आ बिजली केहन दिमाग लगेलकै जे साँपो मरि गेला आ लाठियो नहि टूटलै

नहीं भेटल तो बा जा खजाना त खेते में गारल छले त अहाँ के केना नहीं भेटल के माय के माय मान गेली पंडित जी जहाँ कते बड़का विद्वान छिया बुद्धिमान छिया रे भेलै कि एक त हमर प्राण छूटि गेलै रे अतरी ढील हो गेल छै बाप रे बाप एगो बात कहू पंडित जी अहाँ की सोचे छिए सबसे बड़का चतुर चला के ऐस- टोलामे हमही छियै अहाँ अपना आपके शेर समझै छी ने तऽ हमहूँ सब पूरा टोलके आदमी सवा शेर छियै अहाँ जे बूढ़ पुरान सबके जे अहाँ अपन नौरपन कराबै छियै खेत तमाबै छियै ककरोसँ घास कटबाबै छियै सबटा राजपाट जे अहाँ अपन कराबै छियै पंडित जीके फायदा उठाबै छियै हँ आ केओ जे नहि करि दैए तऽ सीधा धमकी दै छियै हँ कोनो अहाँ के शुभ काज रहत रहे त हम पूजावा नहीं आइल ई कोन बात भेलै ओई खेत में कोनो खजाना उजाना नहीं है सबटा झूठ है हम झूठ बजली या अहाँ के सबक सिखाबे के लागी अहाँ जे लोक से काम टहल कराबै छियै त ओतबी भीड़ पड़े है जते अहाँ खेत तामम जे अहाँ के भीड़ पड़ल आब कहू पंडित जी अहाँ के बाप के उम्र के हम छी हमरा से अहाँ काम करे लिया आब बुझियौ कतेक मेहनत पड़ै छै कोदारि चलबऽमे से कहू आब केना बुझाइए पंडीजी हम जे ओहि दिन नैहरा जाइत रही तऽ हमरा रास्ता पर रोकबा के गाड़ी छोड़बा देलक आ पानी भरबैलक झाड़ा फिरऽ लागी तोरी वाला के भेलै भेलै आबो अहाँ अपन चालि सुधारबै कि नहि सुधरि गेलै आँखि खुजि गेलै कनिया हँ हमरा होते बहुत बड़का गलती होइ छलै आ केलियै जे केलियै से भोगि लेलियै बाप रे बा हम अपने केलियै तऽ हम जानलियै कि कते बड़का दुख पड़ै छै तऽ एहि दिनसँ जे एहन गलती दोबारा जे दोहरेलियै ने ताहि बेर तऽ खेते तमेलियै पूरा खेत अगला बेरसँ पूरा टोलबैया मिल के अहाँ के आदि रसुन जे लेखा थुइर देब नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। इन्हें ना गलती से चलो कन्या। बाबू। बाप रे बाप हे भगवान सीताराम तू पहले माफ करा हमरा ए, बाप रे बाप बहुत बड़का गलती करै छलहुँ हँ आब नहि एहन काज करब कान पकड़ै छी सीताराम हे भगवान